سلااو بەڕێزان ئەم کاتتان باش یوادارم هەمووتان ساغ و سلامت بن هەڵۆ ئەڤریباری سۆ بابە کوردی بڵێم لەوێەوە دەست پێەکەینەوە چیرۆکەکە بەشی ڕابردوو لە هەفتی ڕابردووە باسمان لەوە کرد چیرۆکەکە بە ناونیشانی ئەهۆشمن ئیندسکای واتە سوارێک لە ئاسمان باسی کەسێکا بە ناوی کارتەر دروست کارتە دروست خەڵکی ویلایەتی ڤێرجینیا ویلایەتێکی باشوور ساوت اینجا ئەم ئەو کاتەر سەدەمی شەڕی ناوخۆ ئەمریکادایە کە لە نێوان باشووریەکان و لەگەڵ حکوومەتتی فیدراڵی ئەمریکا کە پیانوتن دە یونیەن یاخود نۆردرن ئارمی سپای باکوور یاخود لە یونیەن ئارمیان پێوت سپای یەکێتێکە سپای ئەمریکا کارتە دروست هەرچەند لە ڤێرجینیایە قەزیەی منتقەکەی خۆیان قەزەی باشووریەکان بە قەزەیەکی دروست نازانێت دو ئابێتە سەربازی حکوومەتتی فیدراڵی چێت هین بکات باوکی و بە دایکی تەبان نەماڵۆ پێیان زۆر پێیان ناخۆشە ئەڕات و ئێستا لەو لەو شوێنەیە ئەوەستین کە کارتەر پاسەوانی ڕێگایەکە کات ڕێگایکی زۆر گرنگ چکە لە خوارەوەی و ڕێگایە لە نەو چاڵێکە ژمارێکی زۆر سەربازەکانی باکووری کە ئەو یشێکێکە لەوان خوارەوەن ئەو ئەو ڕێگایە پارێزیە بۆ ئەوەی ئەگەر بێت و سەربازەکانی باشوور هاتن سەربازەکانی خۆی ئاگدار بکاتەوە تاوکو لەوێدا نەکەونە تەڵەوە هەمویان نەکوژێن سەربازەکانی باکوور هاتوون تاوەکو هێرشێکی سەرپایز هێرشێکی لە ناکاو بکەنە سەر باشووریەکان بەڵام لێرەیە ئەڵێت داروەس وای کارتە دروز هاربین سنت و گاردار ڕۆد لە بۆیە نێردرا بوو تاوەکو پاسوانی و ڕێگای بکات لێرە کۆتایمان پێێنە بزانین چی ڕوەدات لێرەوە It was his duty to be sure that no enemy soldier dressed in grey spied on the valley where the Union army was hiding ئەڵێ ئەرکی ئەو بوو پێشەوەی بەردەوام بە بات چێکێکی فەیس بکەم بزانام دەنگی تەواوە چکە بەڕاستی لە مۆبایلەکەم چێکێکی بکەم زۆر گرنگە کە دەنگەکەی تەواو بێت لە پێش هەموو شتێکەوە تەواو دەنگی تەواو زۆر باش ئەڵێ it was his duty ئەرکی ئەو بوو دووتی دووتی ینی ئەرک ئەو بزان زۆر گرنگە دووتی کاڵیت مای دووتی ینی ئەرکی منە قەڵەمێک بێنین بکەی ئەڵێ it was his duty ئەرکی ئەو بوو دووتی هێز مەبەستی کارتەر دروسە بێگومان ئەرکی ئەو بچی بکات to be sure دیتە to be sure یان دڵنیا بێت دڵنیا بێت کە that no enemy soldier هیچ سەربازێکی دوژمن no enemy soldier هیچ سەربازێکی دوژمن dressed in grey کە جلی

سپاید یعنی سیخوڕی کرد سیخوڕی کردن تو سپا یعنی سیخوڕی کردن بۆی دڵنیابێت کە هیچ کەسێک لە سەربازەکانی با سەربازەکانی دوژمن کە جلی خاکیان لەبەرایە سیخوڕی بەسەر دۆڵەکەەوە ناکەن سپاید ئەن دەڤالی دیدە ڤالی یعنی دۆڵ فاڵی زۆر گرنگە وشەیە ڤالی دۆڵ باڵێ ئەڵێ وێر دە یونیەن ئارمی وەز هایکین دیتە ئەڵێ ئۆندە ڤاڵیس کە سیخۆی لەسەر ڤالەکەە کە وێر کەتیایدا لێرەدا وێر ینی کەتیایدا تۆ شوێنێک باسەکەی اینجاتێ بڵی لەو شوێنەدا شتێک هەیە ئەڵێ بۆ ئۆن دەڤاڵی لەنێو لەسەر دۆڵەکە بۆ کەس بە سیخوری بەسەر دۆڵەکەەوە نەکات کەتیایدا سوپای یونیەن سوپای یونیەن سوپای ئەمریکا

ئەڵێ وێر زە یونیەن ئاڕمی واز هایدینگ کە سوپای یونیەن خۆی شاردبۆوە بەت کارتە درووس هات فۆڵن ئەسلیپ بەڵام کارتە درووس هات فۆڵن ئەسلیپ خەوی لێکەوتبوو ئەو هادەی کاتە بوو بڵێ کارتە درووس فێڵ ئەسلیپ فێڵە سلیپ یعنی چی ینی خەوی لێ کەوت بەڵام هات فۆڵن ئەسلیپ ئەبێتە خەوی لێ کەوت بوو دیتە ئەمە ئەڵێ فێڵ ئەسلیپ یعنی خەوی لێکەوت یعنی سلپت سلپت فێڵە سلیپ بەڵام حاد فۆڵن ئەسلیپ واتە خەوی لێکەوت چ بوو ئەو بۆی لەگەڵ ئەمەیان خەوی لێکەوت ئەوی لێکەوت دیدە هەردووکی ڕابردووە بەڵام کەڵی فێڵ ئەسلیپ فێڵۆک ڕابردووی فۆڵ خەوی لێکەوت ڕابردووکی سادەیە خەوی لێکەوت و تاو بەڵام هات فۆڵ نەسلیپ ینی خەوی لێکەوت بوو تەنان پێش خەو لێکەوتنیش کەمێک کەمێک ڕابردوویەکی دوورترە خەوی لێکەوت بوو ینی دوورترە پێشترە ینی ڕابردووە زیاتر لە ڕابردوایە

Came to touch him on the shoulder هات و دەستی لەسەر شانی دا، وەکو ئەوەی پەیامبەرێکی قەدەر هاتبێت و دەستی لەسەر شانی دابێت، to touch him، touch him یانی دەست لێدان، on the shoulder لەسەر شانی، دەستی لەسەر شانی یابێت، The young man opened his eyes پیاوە گەنج لاوەکە چاوەکانی کردەوە، دیوتان خەوی لێکەوتەوە، بەڵام لە پڕێکا وەکو ئەوەی پەیامبەرێکی قەدەر

ئەمان ئۆن ئە هۆرس باک چی؟ ستاندینگ، بە پێوە وەستابوو. لە کوێ؟ ئۆن دە هیوج ڕۆکی کلیف، لەسەر کلیفە بەردینە زەبەلاحەکە. کلیف، فێربوون چییە؟ کلیف ئەو قەراغەیە، قەراغی شتێک کە بڕۆی لەوە زیاتر ئەکەویتە خوارەوە. قەرا ئەمە لێرە قەراغێکە لە تاوێر و لە تاوێر دروستکراوە لە بەردی گەورە ڕۆک. ئەڵێ لەسەر ئەو قەراغە وەستاوە، ئەو قەراغە لەسەری سەرەوە کە دیارە. کە پیاوێک لەسەر پشتی ئەسپێک لەوێ وەستاوە that looked down into the valley کە سەیری خوارەوە کە سەیری ناوچی looked down سەیری خوارەوە کە into the valley بۆ ناو دۆڵەکە واتە ئەس سوارێک وەستاوە چاوە کاتەوە بینی لە سەر و سەر و خۆیەوە ئەس سوارێک وەستاوە پیاوێک لەسەر ئەسپێک وەستاوە خۆ سوارێک وەستاوە سەیری خوارەوەی ناو دۆڵەکە کات خەتەرەمە The rider and his horse The rider یعنی سوارەکە ئەو کەسی کە سواری ئەسپ و کەروشتە بە پێڵێن ڕایدر یا سواری ماتۆڕش ڕایدر The rider سوار بووەکە ینی ئەسپ سوارەکە تۆیم بڵین and his horse و ئەسپەکەی stood on so still so still ینی ینی بێجوڵە still بۆ نمونە بە وێنەی فۆتۆگراف ئەڵەن ستیل پیکچرز بە ئینگلیزی ستیل یان چکە جوڵی تیا نیە وێنەکە ستیل ینی لێرە ستیل مانایکی ینی هێشتا ئەوە خوێندومانە بەڵامیکێک لەمانەکانی دیکەشی وەکو ئاوڵ ناو واتە شتێک کەەوە جوڵی تیانە ئەڵێ ڕایدەرەکە و هۆرسەکەی ئەسپسوارەکە و ئەسپەکەی هێندە بە بێجوڵە وەستا بوون هێندە بە بەبێ جوڵە نازانم بە کوردی چی پێڵێن هێندە ستیل وەستا بوون کە جوڵەیان تیا نەبوو that they seemed made of stone وەکو ئەوە دەرەکەوتن کە لە بەرد دروست کرابن ینی پیاوێک بەسە ئەسپەکەیەوە لەو بەرزیەوەیە ئەمیش هی جوڵەی لێوە نایە ئەڵێ وەکوایە لە بەرد دروست کرابن ئاوا بێ جوڵە بوون ئەو پیاوە The man's grey uniform ئەڵێ

ئا وای کلاود هەورە سپیەکان کلاود یانی هەور بەهاین هێم بەهاین هێم یانی لە پشتەوەی پشتەوەی پیاوەکە دەبان هێم He held a gun in his right hand. ببورن هی هێڵ دەگەن چەکێکی گرتە بوو هێڵد ینی گرتن کاتێ بێکێڵی هۆڵد مایهان دوات دەستم بگرە

بەو شێوەیە لەوی دیکە ناڵێ لە دەستەکەی دیکە ئەڵێ لەوی دیکە in the other چونکە نا پێویست ناکات وشە دووبارە کەیتەوە کە کە پێویست ناکات کە بتانی ماناکە بگەێنی بەبێ ئەوی وشەیەکی زیاتر بنووسیت زۆر باشە ئەو بەنگلیزی پێڵەن ئیقتصادی بە لە لەو بەکارێنانی وشەدا بی ئەکنۆمیکال in words ینی ئیقتصادی بە لە بەکارێنانی وشەدا ڕزیلی بکە وشە زۆر بەکارمێنە لە هەموو شتێکە ڕزیلی خراپ بێ لە بەکارێنانی وشەیە باشە تا وشەی کەمتر بنووسیت

Against the sky لە دژی ئاسمان ینی بەرامبەر ئاسمان ئەگەنج لێدانی بەرامبەر کارتەر دیسکڤرد هی وەز very much afraid کارتەر هەستی کرد دیسکڤر ینی دۆزیەوە ینی بەڵام لێدانی چی دەرکی پێکرد دیسکڤرد خۆی دیسکڤر یان دۆزینەوە کە شتێکە دۆزیەوە داهێنانێک یاخود شتێکە دۆزیتەوە نەک داهێنان you discover Kurdistan discovered oil کوردستان نەوتی دۆزیەوە a few years ago چەند ساڵە پێش ئێستا Carter discovered کارتەر دەرکی پێکرد لێرە دەتوانین بڵین چکە بۆ کەس discovered مەگەر شتێکی دۆزی بێتەوە ئەگەر هەپەیوەندی بە هەست و شتەوە هەبێواتە دەرکی پێکرد دەرکی پێکرد هی وەز very much afraid زۆر دەترسا دیتە

The horse moved لەپڕێکا ئەسپەکە جووڵا Pulling back its head From the edge of the cliff سەری خۆی بردە دواوە لە قەراغی کلیفەکە لە قەراغی ئەو کلیفەی کە باسمان کرد ئێج ینی قەراغ ئێج

کارتەر دووس ئەرکەکەی خۆی بەجێ گەیاندبوو بیرتانە باوکی وتی هەمیشە ئەرکی خۆت بزانە کاتێک کە چوو ئەخیر تاکامۆژگاری بۆی ئەوە بوو تێچەنە پێم ناخۆشە بڕۆی بەڵام ئەرکی خۆت بکەێنەجێ ترامیش ئەبێت دەست بنێ بۆ گولەیە سە بیتەقێنێ ئەوە ئەرکەکەی جێبەجێکات چکە خەتەر ئەگەر ئەمە سپای بێسی خۆر بێ و معلومات کۆ بکاتەوە لەسەر سەربازەکانی هەمویان تیاچن

لەرزینیان یا لەرزیاوە His mind began to race مێشکی دەستی کرد بەچی ڕیس ڕیس خۆی ینی مسابقە ینی ینی بە خێرایی یان مێشکرد کاتێک ڕیسەکانی بە خێرایی بیرەکاتەوە His mind began to race مێشکی خێرە دەستی کرد بە بیرکردنەوە and his fantasy فانتەسیەکەی فانتەسی یانی شتی خەیاڵەکەی خەیاڵەکەی خەیاڵێکی ئینتەیە شتێ بکە هیچ فانتەسی دە هۆرس ئەمڕایرە بکەین بلاک فیگرس فانتەسیەکە لێدان بەستی ئەم ئەسپۆینەیە دە هۆرس ئەم ڕایدەر ئەڵێ ئەسپەکە و سوارەکەی بوون بەچی بلاک فیگرس لە بەرچاوی وەکو فیگەری ڕەش دەرەکەوتن فیگەر ینی شتێک شتێک بۆ نمونە شتێکی ڕەش دەرەکەوتن

توند توند سوور زۆر سوور یعنی فێری ڕێد یعنی سووری خوێناوی توانانی بڵیت ئەڵێ لە بەرچاوی ئەسپارەکە وەکو شتێکی ڕەش دەرەکەوت کە هەڵبەزوو دابەزیە کرد بە بازنەی خاوخاو بە بازنەیە بە خاوی ئاوا هەڵبز دابەزیە کرد لە کاتێکا لە پشتەوەی لە پشتەوەشی ئەگەنز یانی لە پشتەوە یاخود بەرامبەرچی ئاسمانێکی سووری خوێنین ینی بۆ شێوەیە کارتەر دەنۆت پۆڵ بە ترێگە

کە تۆ تەڵە بۆ یەکێک دانیت و ئامبوش ینی خۆتی بۆدان تەڵە بە گروپێک داین تو هێن و لیانەی نازان بیرم نەماوە بە کورتی پێڵنجی ئامبوش لەوانێ و خۆتانە و شێتان بیر بکێتەوە without warning بەبێەوەی ئاگدار بەبێ ئاگدارکردنەوە دەسمان مەزدای یان کاتە پێیوا بۆم پیاوە ئە بوو بکوژەیانی بۆچوونی خۆی وایە لە ڕاستیا بێ بکوژێ دەسمان مەزدایان پیاوە بێ برێ without a moment to prepare his soul بەبێ ئەوەی ساتێکیش هەبێ ڕۆحەکەی حازر بکرێ مەستی ئەوەیە تازێ و شتی بە بکرێ without even the chance to say a silent prayer تەنان بەبێ ئەوەی چانسێکیش هەبێ بۆ ئەوەی دوعاەکی بە بکرێت ینی پێیوا بۆکان پیاوە بوو بکوژرایە بە کوردەکەی

چی بکەن to drink at a small stream ئاو بخۆنەوە لە ڕووبارێکی بچووک ستریم ینی ڕووبار نانی شوێنێکی بچوو کاوی لێتە خوارەوە جۆگەلەیەکی بچووک جۆگە لە توانڵێ نیەر دە فۆرست لە نزیک دارستانەکە and there they were in plain sight و لەوێ بوون لە بەرچاوی In plain sight یانی لەبەرچاو هەموو کەس دەیتوانی بیانبینێت بەڕێزان لێرەدا ڕایگرین چیرۆکەکە چکە بیست دەقەمان تەواو کرد هەفتەی داهاتوو چیرۆکە تەواوەکەین بزانین ئەم سەربازانە چیان بەسەر دێت هیوادارم سووتان لێبینی بێت